my country people una welcome back to my channel today fans don come out to come drag ebuka for intimidating cassia during the live eviction show today and also onyeka fans don disgrace themselves over the way they take evict her sister wey be chizoba and fans don come out to come call their names so today we dey do the live eviction show people wey be say dey hope for eviction this week was ben topher sooj kellyrae cassia victoria shawn and ben dem come evict um ben and chizoba wey two of dem be boyfriend and girlfriend for inside the house so from wetin we don see so far if there is a noise making fan this year fan base this year na chizoba uh, before i say chizoba onyeka fans dem no allow person hear word una remember say earlier this week abi few days ago cassia victoria and onyeka dey fight dey quarrel well well and Dis same week, Onyeka don first quarrel with her sister wey be say be Chizoba, wey be say she tell she go gossip about her sister for back and that. So the fan base na dem dey vex for Chizoba, dem no come vote for the girl, rather dem come carry their vote go give man, the man wey be say um Onyeka dey in love with which is Ozi. Imagine a fan base leaving um a sister go vote for man. Na that I no know whether na emotional intelligence they lack or na empathy they lack. I no know wetin dey really sup with those people. But this na the first time in the history of Big Brother where a fan bla- a fan base collectively just dey um I no I no go say foolish, ma just say dull

So una don hear them now? That's why I dey tell una people wey be say they always shout say one e dey desperate, this spirit, one one e do this one. Nobody desperate reach Onyeka for this season. I see the talk until tomorrow. Nobody comes close. Imagine a whole fan base voting for a man where they in a serious relationship instead of their fave sister. Chai! Wetin dis um Checkers fans no know be say dis thing now go affect Onyeka again because Onyeka now go dey feel intimidated inside there. She go dey feel say dem no get fan base for her sister to take go. Na suppose dem suppose save Chizoba so that at least Onyeka go get a little bit of assurance say well she is doing something right inside the house but this one wey be say dem don foolishly go vote for man leave their leave their fave sister. Na only God go help Onyeka for inside that house right now. So onto Kasia matter today with Ebuka, Ebuka come out he ask question, he ask about um the fight wey be say happen between Kasia, Onyeka and um wetin be her name Victoria. He first before he, he go Kasia side he first drag TJ According to um wetin TJ talk, TJ dey claim to say Biggie said the ships for inside the house must end. Ebuka come put am to am to say why you talk like that, no be wetin Big Brother tell you. So the guy come just explain to say well, say he just talk am as an interpretation of Biggie's instruction to focus on the game. Say na the way he take interpret wetin Biggie talk na be that. So Ebuka come go where Cassia dey, he come tell Cassia to say why Cassia think to say Onyeka closeness to the twins na all strategy. to your know to be honest cassia no dey really sabi answer questions eh unlike her husband wey be say be kelly ray that one dey very very smart he sabi answer question well, but cassia no sabi she go just dey laugh anyhow for there so ebuka no really give the girl time to take talk anyways because ebuka just dey hurry the girl say talk time is going and all of that so all those things people come fit talk say people dey see am say dey e intimidate the girl

dis na the first time wey be say i dey see a fan base for the history of big brother wey be say dem dey drag ebuka dem no dey ever drag ebuka before but today own it was hot dem even call ebuka six months lawyer the way kasia take call onyeka six months lawyer make we just see how fans react um, double k fans react over the way ebuka take um, treat kasia for the live eviction show today so the first person here say ebuka is just pained by the six months lawyer statement from kasia because he's also he also studied law come put plenty laughing emoji Ebuka is also a charge and bail six months lawyer why we love double k pray for double k some people even dey tag am to this particular tweet another person come come say Ebuka this one even spell am Ebika you allowed t- these two to explain themselves but kept interrupting Cassia like she was your child or you had an end goal embarrassing anoda one say kassia just said same tin she told onyeka on di night of di fight so ebuka interrogating her harshly makes no difference really kassia is always right production just wants to stir some more drama. Anoda pesin come on come say ebuka if you dont have time why ask di question you would have seen dat her feelings are valid with what onyeka told her you had given her time to explain anyways kassia remains di star of di show for a reason double for di moolah. me i no think say ebuka actually hate um kasia the way people dey talk or dey say he talk to her rudely and all of that you know say sometimes ebuka e get the way he dey do e get some people wey be say from wetin i don notice sha e get some people wey be say he dey dey careful with like during the attack the attack their before i go say the attack during tasha time for inside the big brother house una see the way tasha dey answer question that girl dey very rude so ebuka dey mind the kind things wey be say dey ask her but i still no think to say im do am in a way because im do am that way because im no like cassia so make double k fans calm down a little bit for me i wan applaud some fan base for the way they take vote they try well well i dey talk about the likes of victoria and sean

As for Ebuka, Ebuka go need to manage the dragging this night for coming for Cassia, so he suppose to don dey used to the dragging or anything. Anyways, I hope Checkers fans go learn from the way the unity wey be say dey between Double K fans and Shatoria fans. Una take care, una bye.